Maturubarĩ to ma gwaka, no mahũthĩrwo ona ũrĩmi-inĩ. Athuthuria a gĩcayanci nĩ marathuthuria ũhoti wa maturubarĩ he kũgitĩra tĩri. No marathuthuria njĩra cia gũthambia tĩri. Maturubarĩ mathondekagwo na tĩri, kana tĩri ũtukanĩtio na thimiti. Maturubarĩ macinagwo na mwaki mũingĩ ũrugarĩ wa igũrũ wa mwaki naguo ũkoraga germs iria cikoragwo tĩri-inĩ. Maturubarĩ nĩ monanĩtie no mathondeke tĩri mwanangĩku naguo tĩri ũcio mwanangĩku ũkanjia kũrehe maciaro na mĩmera ĩtarĩ na mĩrimũ. marĩa matũrigicĩirie me mega nĩ manyitagĩrĩra mĩmera hamwe na mĩoyo ya andũ na nyamũ. Mũndũ no one maturubarĩ tĩri-inĩ na harĩa harĩ mwako. Matigio manini nĩ mega wamona kũringana na harĩa ũrenda kũhurunja. Maturubarĩ nĩ mũhano mwega wa indo iria cihũthagĩrwo na cigacoka rĩngĩ o cikĩhũthagĩrwo rĩngĩ. Maturubarĩ me raithi gũthondeka. Maturubarĩ mathondekagwo kũgerera rĩũmba rĩna mũthanga kana tĩri mũtune. Mũndũ no eyũrie bata wa gũthambia tĩri ũũ nĩ kĩ? Gũthondeka tĩri ũtarĩ na mĩrimũ nĩguo mĩmera ĩkũre wega, gũcangĩra mĩmera mĩega ĩna hinya, kũrigĩrĩria gũtherema kwa mĩrimũ ya mĩmera, mĩmera ĩkũrĩire tĩri-inĩ mũthambie nĩĩciaraga Mĩmera ĩna mĩri mĩingĩ na mĩega, riũa onarĩo nĩrĩhũthĩkaga gũthambia tĩri. Hĩndĩ ya riũa inene rĩa gatagatĩ wa mĩeri ĩna nginya ĩtandatũ, solarization nĩ kũhũthĩra riũa ihiũ mũno gũthambia tĩri. No tũhũthĩre ndiihũ cia maĩ kana macini ya microwave hĩndĩ ĩrĩa tũrenda gũthambia tĩri mũingĩ. Cumbĩ wa mũthemba wa sodium oxide nĩ ũhũthagĩrwo kaingĩ gũthambia tĩri. Tĩri mũthambie nĩ ũrĩ nitrogen, phosphorous na potassium. Iturubarĩ no rĩmondwo rĩtuĩke mũtutu. Minjĩria mũtutu ũcio hakuhĩ na gĩtina kĩa mũmera waku. Mũtutu wĩna tũmahiga nĩ mwega na mũmera waku. Mũtutu wa maturubarĩ ũrutaga wĩra ta wa bataraica. Mũtutu wa maturubarĩ nĩũteithagia kũnyitĩrĩra maĩ. Thutha ũcio no wongerere thumu wa mahiũ ta wa ng'ombe, mbũri kana ngũkũ. Tĩri ũyũ mũthambie nĩ ũikaraga tĩri-inĩ waku gwa kahinda karaya. Mĩmera yothe nĩ ĩbataraga tĩri wĩna ũnoru. Tĩri ũrĩa mũthambie na mũhinyu nĩ mwega makĩria. Geria ũrĩa ũrĩrĩmagĩra mĩmera yaku hingo ciothe na ũkeheria ria rĩothe ,kwa njĩra ĩno mĩmera yaku nĩgũkũra wega ĩtekũhĩtahĩtana na ria Gwa kahinda kanini thutha ũcio nĩ ũkwanjia kuona maciaro. Mĩmera yothe nĩ ĩkũraga wega rĩrĩa yahandwo tĩri-inĩ mwega na mũnoru. Okorwo wĩna mĩmera mĩingĩ rĩ, noguo ũkũbatara tĩri mũingĩ mũthambie wa kũhunja mũgũnda waku. Mĩmera ĩkũrĩtio na njĩra cia kĩmerera nĩ mĩega na ũgima mwega wa mĩrĩ itũ.